Maksat, bu dünýä indiň, ýaşap ýörsüň, bir günüňem sypdyrman ýere agram berip. Diýeli, sen otuz ýaşyňa çenli öňde näme maksatlar goýduň? Agamyň ýeten sepgitlerine ýetibilsem, başga armanym ýok da menden. Näme, Ataş nämelere ýetdi hasaplaýaň otuz ýaşyna çenli? Näme gazandy? Ony men aýdyp otursam-a öwýän ýalak bolýan diýýär. Dogany hökmünde.
Hawa. Ony bar-a bir bil diýibiljek zadym, ol şu otuz ýaşyna çenli esasy dostlary gazandy. Ha, gowy dostlugy, hakyky Gowy dostlugy gazandy. Onnoň şoň üçin bu zatlary men aýtsam-a birhili gör, onnoň olar çyn dost hökmünde olar aýtsa gowy bor-da. Dogry gürrüň.
Dogry ýada saldyň. Geliň onda Öwez Öwezdurdyýewiň il içinde atasy diýip tanalýan Öwez Öwezdurdyýewiň 30 ýaşa çenli näme gazananyny onuň şu ýaşa çenli gazanan dost-ýarlaryndan bileliň. Geliň şeýdeliň. Gitdim. Ataşyň uly üstünliklere ýetmeginiň sebäbi näme diýip hasaplaýaňyz? Ilkinji nobatda.
Gözlegde-de, täzeçiligiň gözlegide, bir zat döretmeklikde. Oň adamçylygy. Dogruçyllygy,
ilki bilen, soňam zähmeti. Ýewa çoloweçnost i atnoşeniýe k delu. Zähmetsöýerliginde.
Işeňňirligi diýip hasaplaýan. Edýän işini söýýän oglan. Tutanýerli.
Akyllylygy. Ataşdan bir häsiýetini aýyrmaly bolsa, haýsy häsiýetini aýyrardyňyz? Eý, bilemok-aý men.
Kelläň işleýärkä wagt. Gaty görmek hasyýet. A sen a sen kelläň işlänok-a şeýle-de. Men dogrymy aýdaýyn Ataşyň hiç hili häsiýetinem aýyrman. Hemmeçe gowmyka diýýär. Men şo häsiýetimi aýyrardym. Hemmeçe ynanmazlar.
Idealnyý çolowek.
Ýalançylygy.
Eý, prins hemme häsiýetem gowy, amma gaýyp bolany bar.
Ýa habarlaşýa şo bolaýma. Ştaýn diýiň getdiraý diýen bolaýna.
Ataş şeýle tanadyk, ýene şeýle dowam edibersin. Ynanjaňlyk,
ynanjaň, öte ynanjaň, köplenç ynanmasyz. Zatlara ynanmasyz adamlara ynanmak häsiýeti bar. Şu bir zat diýip otyrkam marat tersimden aýdýada seň munyň bolanok diýip şonusyn aýyrasym gelýädi. I ty etawa polnostyu zaslužuwyş. Adamlaň ýüzünden geçip bilenokda ataşlaý şo häsiýeti aýyrardym. Ataşyň iň ýakyn dosty diýip. Kimi hasaplaýaňyz? Ine Merjenmikä diýen. Guwançmyka mele? Maşgalasy Merjen. Gelni.
Üç çagasy we maşgalasy. Doganyň, doganyňam dost bolsa diýilýäni şol.
Salowmaleýkim. Ataşyň iň gowy dosty, maşgalasy. Ýygy semýa.
Aýdaýmy?
Ýagşy. Näme?
Ataşyň iň ýakyn dosty Mahmudy hasaplaýar. Akyly.
Ataşda iň gowy görýän häsiýetiň?

şonda. Atamyň maňa ýaramaýan häsiýeti ýok. Kyn günüňde kömek edip biljek oglan. Islendik wagt gije, gündiz jaň edýäň. Barýan diýýä, ýa özi gel bilmesede şol işimi bitirip berýän. Aý gysganç däl el açyk. Haý Marlyda diýer Myrat molla görüp duran bolsa. Şu başky soragy hemmesine berdiňiz hä. Ynha häzir şu ýagşy şou daky ýaly her gaýsy her gaýsy adel adel öz jogaplary gidýär dogry dämi? Tyňk tyňk tyňk tyňk. Oňaýypsyňyz. Ýooo ýok. Näme diýeli? Näli şuny soraga neme? Ol çyndanam zehinmi ýa-da tötänlikmi? Zehin elli, zähmet elli. Eý meňkiden çala bir ýokarrakda. Ýedi sekiz dokuz şo üç itniň birini bererdim sebäbi Ataşyň entäk nemeleri öňde etjek işleri öňde galanyny men şoňa goýýan etjek işlerine goýýan. Kanagatda ba, gowy ba, örän gowy ba.

Men ataşy birde goýardym. Birden ona baha bermeli zat diýilýär-a birine. Eý, pylan diýip bilemok. Sebäbi sungatyň aňyrsyna çykan ýok. Eý, baha özümizden gidýär dost. Onjur. Oňa islän zadyňy sowgat edip berip bilýän bolsaň, näme sowgat ederdiň? Oňa islän zadyny sowgat edip berip bilýän bolsam, agzybirlik, jan saglyk, rysgal-döwlet. Iki kile kartoşka.
Ine, şony sowgat ederdim. Gallybyzy padaga ederdim.

Dynç alyş deňizde ýa bir özüniň şon ýaly höwes edýän ýerinde.
Ataşyň kusy bar, bilýäňmi? Üýtgeşik kus, bilýäňmi? Üýtgeşik. Şonuň üçin üýtgeşik bir zat. Berk, hakyky tut ýaly saglygy arzuw edýärdim. Ataş jana saglyk arzuw ederdim. Saglyk sowgat bererdim. Bra iň soňky täze çykan kamera alyp bererdim. Studiýa iň aňyr başlary.
Şu gün hemme dostlaň ne kärdeşler bir öz arzuwlaryny bir aýdym bilen beýan edip saňa gutlap ötýärler ýöne edil şu aýdym aýtmaga halym ýok ýarawsyzrak ýöne maňa deregemädir kärdeşler meň ýoklugymy bildirmez. Seň şu ýaş toýuňyny doglan günüňde joşup aýdym aýdarlar. Uzak ýaşa! Atabaýyň Leýla aýdymy parodiýa. Eý o taý aýdym däl a. Sungatyň çyn zehini, aklymy alan atam. Aýdym saňa bagyşlap, Ýürekden aýtdym atam. Atam!
Atam! Atam!
Doglan günüň gutly bolsun jan atam! Aa!
Her wideoň maňa derman, Janym kadryňa gurban, Montažda goýma arman, Umydym sensiň atam! Atam! Atam! Atam! Ak ýürekli güler ýüzli sen atam! Atam ak ýüregimden çykýandyr. Köçede bolsamam ýaňlandyryp gygrandyryn. Gurnadyň sen bar zady. Ada studiýanyň ady. Bilme sende bar jady. Jadygöý sensiň atam. A-atam.
Atam.
Uzak ýaşa sen atam. Atam, atam, atam. Sylaýan seni atam.

Atam. Atam.
Ak ýürekli. Şirin sözli atam. Dünýä täsin seretdiň, Hemadany döretdiň, Ajap işleri etdiň, Indem döredewör atam, Atam. Atam. Atam.
Ak ýürekli, şirin sözli atam. Taýynmy? Atam!
Atam! Atam!
Uzak ýaşa, uzak ýaşa jan atam! Şeýlemi? Jan atam diýdim ýöne bärde jan atam. Maňlaýyňda üç çagaň. Özüň bagyňa bagban. Sönmesin kalpda namaň.